נאך יעדע געלונגענע מיליטערישע אקציע, די סדר העולם איז אז מען קוקט צוריק פארדעם וואס איז געווען די זאך וואס האט צוגעברענגט אז מען זאל קענען מצליח זיין. נישט לאנג צוריק איז די גאנצע וועלט געווען אויף. אמעריקע האט געטון א געוואגטע זאך, מען איז אריינגעגאנגען אין א אנדערע לאנד, מען האט געגעבן א כאפ, די פרעזידענט פון יענע לאנד, מען האט אים געברענגט קיין אמעריקע. אויב מען קוקט וואס איז געווען איינע פון די גרעסטע אויב נישט די גרעסטע נקודה וואס האט געקענט צוברענגען אז מען זאל מצליח זיין. איז די מיליטער אליינס זאגט ס'איז געווען אז ס'איז געווען א סוד פארדעם, אין ענגליש הייסט עס די עלעמענט אוו סורפרייז, קיינער האט גארנישט געוויסט פארדעם, אזוי מ'איז אנגעקומען פלוצלינג האט מען געקענט געבן א כאפ און נעמען און גיין ווי מ'וויל, און אפילו ביי יעדע מיליטערישע זאך, ביי יעדע מלחמה, פארצייטישע מלחמות, איז ס'געגאנגען פנים אל פנים איין מיליטער קעגן די אנדערע, מ'האט געוויסט אז אויב מ'וויל קען מען האבן א געוויסע ידו על העליונה, גייט מען מיט א סארט מהלך וואס איז געווען א סורפרייז. יעדע זאך וואס א מענטש וויל קען ער מצליח זיין, אפילו טאמער ער האט נישט די גרעסטע און שטערקסטע כח, עס איז אויב ער ווייסט פון פארדעם און ער גרייט זיך אן. די זעלבע זאך איז ווען ס'קומט פון די גרעסטע מלחמות וואס א מענטש האט. יעדע איינער, בלי שום יוצא מן הכלל, טרעפט זיך אסאך מאל אין מצבים וואס ס'איז א שעת מלחמה. אויב אבער ער ווייסט פון פארדעם אז עס קען געשען און ער גרייט זיך אן, דעמאלטס אפילו טאמער ער האט נישט די גרעסטע כלים, ער האט נישט די גרעסטע כוחות, מאכט עס אסאך גרינגער ער זאל קענען גיין ווי ער איז, ער זאל קענען גיין ווייטער, און ס'זאל זיין ידו על העליונה, אפילו טאמער ער גייט נישט אינגאנצן ידו על העליונה, איז כאטשיג האלבוועגס. דער באקאנטער מגיד רבי שמשון פינקוס האט אמאל דערציילט, אז ווען ער וועט ארויפקומען אויבער אין הימל לאחר מאה ועשרים וועט ער וועלן רעדן און לערנען מיט דעם גרויסן קדוש דער גרויסער גאון רבי עקיבא אייגער וועט אריין קלאפן דארטן ביי די היכלן פון רבי עקיבא אייגער און ער גייט וועלן לערנען מיט אים. ער איז זיכער אז רבי עקיבא אייגער גייט קוקן אויף אים און אים אנשרייען דו נודניק דו וואס זוכסטו דא וואס זוכסטו בכלל דא דו קומסט רעדן און לערנען אבער דעמאלטס וועל איך אויפהייבן מיין קול און איך וועל פארהאלטן רבי עקיבא אייגער און איך וועל אים זאגן, דו ביסט שוין אמאל געווען אין די גרענד סענטראל סטעישאן? האסטו געהאט די נסיונות וואס אונזער דור האט? אונזער דור מיט אונזערע נסיונות האט רבי שמעון שוין געזאגט איז אסאך שטערקער פון די פריערדיגע דורות גדולים און קדושים וואס אונז קען מען אפילו נישט משיג זיין זייער קדושה, אבער מיט די שוועריקייטן וואס אונז האמיר האבן זיי זיך נישט געדארפט פארמעסטן אין היינטיגע צייטן, איינער וואס קען זיך פארמעסטן מיט די טומאה וואס איז דא היינט,